Татар авыллар, Гагай районы, Тобольский районы, Яркәү районы, Тюменский район, Нижнетавдинский районнар, алар барысында да безнеңке күп татар авыллар гына. Ул татар авылларда Себер татарлары гына тора. Себер татарлары бүгенге көндә компактно яшәгән вакытны башка халык белән ассимиляциясе юк дип авылларда әйтәбез, авылларда. Ә чем ближе шәһәрләргә уже, шунда безнеке естественно инде килә. Телебез дә югалып бара. Авылларыбызда безнеңге зур борчылыгыбыз да бар. Ул безнең авылларыбызда бүгенге көндә татар теле укытылмый. Факультативно гына, по желанию родителей дигән сорау белән, атнасына бер рәт кенә генә, кайбер йирдә факультативно, кайбер йирдә берәр сәгать әдәбияткә, берәр сәгать татар теленә укытыла. Менә анысы начар. Ә, Шәһәребездә Тобольский да үзебезнеңке. Э, Бер, бер генә мәктәптә тоже факультативный, этнокультурный дигән компоненттан бүгенге көндә татар телен укыталар. Алай итеп без саклап алып кала алмыйбыз дип минеңке бер нимәм бар, үземнеңке уем бар. Бүгенге көндә менә без, общественный деятельләр, э, Себер татарлары, э, үзебезнең эшебезне алып барганда ике оллы сорау торгыздык. Беренчесе.

Государственный статус татар теленә кирәк. Казанга менеп килгән вакытларны мин гел-лән безнең форумнарда, Бөтендөнья татар конгрессының эшләрендә дә, министерствонынгыда да, башкалар белән аралашкан вакытны да, регионнарныкы җитәкчеләре белән һәрвакытны күтәрәм бер сорауны. Ә ник безнең белән Татарстанда менә шушы форумнарда пользоваться итә алмыйлар дибен. Ни өчен дисәң, безнеңке голосыбыз белән без бит бөтенебез бер сүздән әйтә алабыз.

Тирә-якта бар. Государство бүгенге көндә лицензирование дә керткән. Государство бүгенге көндә лицензия алырга кирәк балык тотарга. Алар при этом не учитывается, что это объект безнеңке среда обитаниесе бер татарларыныңкы. Аларныңкы мәңгелек ул эше, торган тормышы. Шуның өчен бүгенге көндә безнеңке именно среда обитания захватывается, шуңа карап без шуңа да алып барабыз бүгенге көндә көрәш дип әйтеп була. Потому что статус коренных народов булса, безгә лицензирование кирәкми. Менә шушы вопросларны итеп, себер татарлары яшибез. Колхозлар, совхозлар беткән. Татар авылларда татар халкы безнеңке бакчалар утырсаклар, кәртүчкә, без инде үземчә әйтәм, туар карыйлар, сөт сдавать кылалар, тырышлыклары белән шулай итеп яшиләр. Себер татарлары ана ата ана ата өен, йортын бер вакытны та ташламыйлар. Бездә андайн яхшы унәр бар, бер вакытны та үскән өеңне, әниең, әтиең юк булса та, теге дөньяга китсә дә, сатмыйлар. Һәркайсыбыз, менә, безнең авылларда, димә, безнең вакытта биш, алты, ундүрт балагасы туганнар. Безнең күгәп авылыбызда семьялар бар ундүрт балалы. Менә һәркайсысы да кайтып, Әни-әти торган йортны, Гечнацаровскта үскән өебезне тазалап, матурлатып, кемнең ише лучшерак дигән шикелле, утыртабыз. Ә тагын икенчесе бар. Анда кайтабыз, күрешәбез, туган көннәр, катымашлар үткәрәбез. Ә тагын да авылда менә Ирмәге бар. Авыл пар торады. Ә авылдан киткән, эш буенча, кияүгә барганмы, иле эштәме, севердамы,

Әйе, безнең авылда кул да бирмәйделәр, ул кешене авылдаш дип тә исән кала алмайдылар. Аның өчен безнең якта, особенно Вагайский районда, менә шундый яхшы һөнәр бар, без аны эшләтәбез яхшы дип, алай благодаря этому безнең авыллар бетәчәк түгел. Безнең авыллар олгайганнан-олгаеп утырадылар, үскәннән-үсеп утырадылар. И ул яхшы пример безнең балаларга, и балаларыбыз үрнәк алып, алкыда киләчәктә кайтып, тагын бер нәрсәсе бар, картайсаң, пенсиягә чыксалар, себер татарлары, Шушы әни үз авылларында үскән өйләренең яннарына, үзләренең төзегән өйләренә кайтып, картлыкларын үткәрсеп, шунда яшәп каладылар.